Amyeta amede ki pwoyo in mito i neno wa. Lok ka kanica en ma dong opong ki mone kene eni ni. Tyen lokke tutwal tye ka kwene?
Amyete ka agam an ma iti i nena ni an nyiya ki lwongo ni Lamal Nancy atye i cuk kabedo pong. Lok ka kanica mupong ki mon amito agam kuman. Mon dwong i kanica kakare, ento pe tere ni mon ma tye i kanica-ni nongo gwok gino mo marac ma gitimo wek gitye ka cito i cac. Pe kumeno pien i kinini co onongo macalo co Lubanga owaco ni myero gimar mongi. In laco tye ni omyero imar dokoni. Aya, Mon dong onongo kicikogi ni omyero gimwolle bot coggi, ento pe me maro laco, pien laco en aye tye ki twero me maro dako. Ci dong mon bene gitye ki yub moni me mwolle-ni. Ento ingeyo co pe maro loko lega. Lega, laco tamo ni ka ecito ka lega, koni jami mapol, winyo lok mogo me cac. Pien nongo wang jiribu bedo ka goyo in laco ki ngo ma nongo itimo dyeceng nyo dyewor, ci gidek winyo lok enoni. Ma nyero co odek lok ada. Co odek lok ada. Pe gimito gitit lok ma diyogi enoni, pien kite wa i ot in dako ka icako lok ma laco obalo, icako tito racce moni i wiye, laco pe obiye, itye ka nena? Laco cako dyenyo, itye ka nena? Ma nyuto atir ni en ngeyo ni ka icito i cac. Lok mogo mi kanica kwon onongo obedo agudo i kome. Ci wun koni mon nongo dong wucako donyo, wuwinyo ni nen pud kipwonyo kanica en kodi tim acel-li? Wan mon dong kodi nongo dong in ingeyo dako ka cwinye ocwer bene, pien in dong icito koni i cac, iwinyo lok mapat ki i cac, in idugo gire myero imedde ki mwole ki woro cula Onyo en adi. koni ka kituco lok ka dong nongo gudo oti loyo weng in ki kijira malo cot laco wange tye cido. Wange cido pien Pien ngeyo ni lok eno-ni lok atek, nongo ogudo otteo, pien ngeyo ni kong dong in idok gang ibedo ka ngwiro ite. En ci oweko co pe maro jami me lok man me cito i ot lega. Ki dong me aryo, ingeyo co lok acuna. Laco nongo mitte inong man icun kunnu, Lubanga dong weko ibed ki cogo langet acel be. Ento kun kanica kono bene mon dwong ata-ni? Mon dwong ata, ento kanica-ni weko in inge kanica giwoto ki coki-ni. Pe imit gin pa ngatu. Eh, cwinyi dong ka ogomo dako moni dong en itimo mabor. Myero pe ibed ta gomone. Gin amegi dong eno myero ibed ta gomone. Iti nene we. En oweko co dong ngo. Pe giti maro lok moni me caci. Mon bene dwong i kanica. Pi tyen lokke te kare pa mon makato iye ti matek. Te kare pa mon dwong ma gikato iye, ca okene nongo in itye ka culo kwan matek adada. Ca okene nongo laco dong oporo apoya, ingeyo coc-ki nini dong giketo kongo tye gin ma peya tek i kwogi. Co laco-ni dong ocito ka mato kongo, in kany nongo latin omyero ocam, eni bene kome lit omyero ila ot yat nyo iwil yat. Ca okene nongo oketo pe me cwalo ngo latin-ni i ot yat, ot yat te nino bene dong kite wa pa gamente iwele dong odwogo teko. Pien dong pe tye gin mo ma wele yot do i te nini, wa pi in dong omyero iwil awila ka imate. Ento ineno ka ma kwo dong tye ka cito iye, nongo dong mon dong pe romo. Co ocwe cwinygi tam mapol ca kene icwalo cwinyi me timo gin ma pe opore. Ci ka ngat mo obino omini tam ni aa lamera kong dok icit i gang lega, icito dok olo, ka iwinyo lok I kanica gipwony at least dok weko ngo cwinyi moni ni mono ti cwer matek i dugu piny olo i dugu dok icako neno lutinni ni calo gin ma pire tek i kwoni olo iwanyi ni omyero imedde ngo gi dong gwoko lutinni kit ki bed ti laco ti ka time gire atata olo Lubanga yabo yo ka mo pien icac wangi wa ni Lubanga yabo yo in dong ibiketo bene ni Lubanga yabo yo ada Ci weko dong mon keto cwinygi me bedo ka lega. Ber, ber tutwal. An apwoyo. Ah, pud watye ka medde anyim ki lapeny ma megwa ki nino matir ni, Dano kono tye madwong ata ma wabilok kedgi? Ci bed pe ikato icet ka mo. Man Lakwe TV.